Yoh, abusuafoɔ, adɔfo ne anuanom, Ghanafoɔ a wɔwɔ efie ne wɔn a wɔwɔ amanɔne a Aborɔfo kasa mu yɛka no sɛ Ghanaians in Diaspora, ɛnnɛ nso so Mmomɔkye, mmomɔha, mmomɔdwo, baabi a obiara te me nka firi biara no, Bafo Kumi Akyea Dormaa Aduanan Ntuntum de hye kronkron na maba mo nkyɛn nnɛ nso so. Da biara m'asɛm a meka nyinaa ne sɛ, daakye nkyirimma nti, mpanyinfoɔ se kɛtrɛma mporɔ. Kɛtrɛma a ɛmporɔ no na ɛfiri ateasefoɔ nkyirimma. Nsɛm a yɛreka yi ɛbɛda YouTube so, ɛbɛda Facebook so, Twitter. Baabi biara a ɔwɔ sohyial media kan so no, ɛbɛtɔ so. Nti ɛma daakye nnipa bɛhu abakɔsɛm, amammerɛ ne amanneɛ ne amanyɔ nsɛm a yɛpɛ so yi, ɛsisi a yɛn nso yɛka de too hɔ. na nnipa nni akyire ntie ɛmu nsɛm na yɛmfa mmɔ bra. Mekasa wɔ amammerɛ, amanneɛ ne amanyɔsɛm TV so. Obiara a ɔbɛte asɛm yi, kyɛ ma wo nua na ɔno nso so ɔnkyɛ ma n'adamfo, na ɔnkyɛ ma ne nua na montrɛ. Na da biara da ade bɛkye no, sɛ metie nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana na nka yɛ sɛ meba out, mebɛkasa fa nsɛm bi ho. Nanso so ayɛ a na mewɔ abotrɛ ma nsɛm bi. Nansa bi mebɛtoto atoro bebree ɛfa Kennedy Agyapong Junior ne nsɛm bi a ɔbɛkeka kyerɛ sɛ wo a wodi Akompɔkɔ Agyapong akyi no sɛ woyɛ kwasea wonim nyansa. Ɛno no maa yɛn nso so yɛde abufuo ɛbɛkasa duru mpɛmpɛnsoɔ a ɛkasa duruiɛ no. Nti hɔ no deɛ nea mɛdi kan aka ne sɛ momfa nkyɛ. Na mpanyinfoɔ se ano antena baabi a tunumu ɛtena yɛ. Nti asɛm bi wɔ hɔ no ɛyɛ abufuo a wontumi nyɛ ho hwee. Nti ɛnɛ abusuafoɔ momfa nea ɛdi kan nkyɛ me. Na sɛnea maka no daakye nkyirimma nti, daakye a ɛyɛ baako koraa yɛte hɔ bɛka sɛ ɔman Ghana sɛeɛ no na na dɛn na ɔnsoso kaeɛ mɛ monkɔ YouTube so monkɔ Facebook monkɔ Twitter na monkɔhwɛ nsɛm a yɛkae na momfa no ɔmamfa ɛnɛ da dua yi Mepɛ sɛ baabi a ɔkatakyie afiri fa. Ɔne Nana Obiri Boahen. Baabi a ɔwɔ biara no, montagye wɔn mma me. Montagye Nana Obiri Boahen. Ɔne ɔkatakyie afiri fa. Ɛne sɛbe mmɔtɔfowa bi a. Wɔtee no yɔɔ na wɔdi akyire waa. A wɔkasa kyerɛ nea ɛnyɛ sɛ anka wɔka. Nea nti a meka saa ne sɛ. Wɔse ɔsagyefoɔ, ɔseadeɛyɔɔ, dɔkta, Agyemang Badu the second. Wakɔka asɛm bi. Nti wɔntee bi da. Ebinom adwene yɛ wɔn sɛ, sɛbe ɔmmu. Santehene. Daabi da. Ɔngyina baabiara nka saa asɛm no bi da. Da biara n'afutusɛm from Nana Jumah Badu panyin so, the first doctor, n'asɛm a ɔka kyerɛ sɛ me man mma, dɔm aman. Mesrɛ mo, momfa anidie mma nea ɔte akonnwa berɛ biara so anaasɛ nea ɔyɛ panyin sen wo. Fa anidie ma no. Enti yɛmpɛ kasatia, yɛnyɛ yɛn ho akatakyisɛm. Nti Nana Gyimah Badu ne nsɛm a ɔreka no, sɛbesɛbe gye sɛ woyɛ banyansafoɔ ansa na woate aseɛ. Sɛ wonyɛ banyansafoɔ a, na wofa no trara a, mobɛkeka nea sɛbe morekeka no. Na asɛm a mepɛ sɛ mebisa Ghana constitution, Wɔn a ɛkɔ tena ase yɛɛ constitution no, me nni constitutional book no bi, na me nni me nnim ɛɛ chieftaincy act no mu. But me pɛ sɛ me bisa sɛ, Ghana yɛ wɔ king ɛwɔ hɔ? Anaa sɛ yɛ wɔ chiefs? Paramount Chiefs nom. Sane sɛ yɛka Kane a, yɛwɔ bi wɔ Spain, yɛwɔ bi wɔ Denmark, yɛwɔ bi wɔ Norway, yɛwɔ bi wɔ Morocco, yɛwɔ bi wɔ South Africa, yɛwɔ bi wɔ London. Yɛ obi wɔ Sweden. Saa foɔ no ne yɛfrɛ wɔn sɛ kin because ɔno nko ara ne yɛ kin a yɛnni hen foforɔ biara ka ne ho biom. Nti Ghana no yɛni king wɔ hɔ. Asɛm baako a Nana Obiri Boahen ne nsɛm toatoa bebrebe a ɔretoatoa no nyinaa mepɛ sɛ ɔte ne ho ase de no, Ghana yɛni king wɔ hɔ. Na mmom yɛwɔ chiefs ne yɛwɔ prominent chiefs. Ahempɔn akɛseɛ wɔ hɔ. Bi ne Otumfoɔ Yaa Naa.

wɔrebɛdi atuo. Saa ahemfo hemfo no nyinaa no, wokɔ sahwi, dwankɔtwere nom, wɔn nyinaa yɛ nananom prominent a wɔyɛ recognize, yɛnim wɔn. Ɛne nananom bebree a mentumi ɛmu bɔ dini. Atebu hene, abaase hene,

Ɛnyɛ nokorɛ yɛne bi wɔ ɔman Ghana mu nti katakyi afirifa ne n'ano bɛtena sɛ TV so sɛ Facebook o wo nsɛm a ɔkekaeɛ no wankasa yie akwadaa nkasa saa sɛbesɛbesɛbe mprɛduasa Kwasi Amankwa afiri fa ɔkatakyie wabɛyɛ bi kɔ na ɔwɔ dini kɛseɛ paa kyɛne nea wowɔ yi nso wuo bɛfaa no kɔɛ sɛnea wosi kasa n'ano no ɛyɛ sɛ woyɛ hempɔn bi nso woyɛ nkwankyɛn borɔdeɛ bi o Ɔkatakyia afiri fa. Ɛnyɛ wo na wokɔ yɛ demonstration a a sɛbe sɛbe mpere dɛsa yɛyi wo bɛ ma to so no wata adeɛ to ne nyina atete no. Ɛnyɛ wo a hwɛ na no TV so nea woyɛ wo ne sɛ wo se dɔmani bi o sɛ ɛ abronfoɔ bi a wo ne wɔn hɔ hwɛ nea wopɛ sɛ wɔn nka. Yɛ sɛ wɔn te kuma sɛ abɔntenti wɔn nkɔka asɛm na mo nsoma ne bɛ mmɛboro wɔn nyɛ saa. Nea woyɛ no sɛbesɛbe mpere aduasa ɛnam ne kwa no mu. Na yɛn deɛ, wɔatu yɛn fo atete yɛn. Sɛ asɛm koraa ba na yɛka na yɛhu sɛ yɛanka no yie a, yɛba akyire bɛpa kyɛw sɛ momfa mfomsoɔ nkyɛ yɛn. Ɛsiane sɛ abufuo anim no wura ba. Nana Obiri bɔ ahen, asɛm a Ɔsadwefoɔ Ɔsɛ Adeɛyɔɔ Dɔkta Agyemang Badu the second ɔɔka ne sɛ. Sɛ wokɔ Santeman mu kɔ join Asante Confederation. na yɛbɔ wo man hene wɔ hɔ a, ɛnsane mfa w'akonnwa mmɛtena nananom atrankonnwa anaasɛ nananom aman hene abadwakuo a ɛwɔ bono mu. Ɛyɛ asɛm tiatia. Sɛ mo deɛ moafa no sɛ tan bi da dɔmaa ne asantefoɔ ntam a, ɛnyɛ nokorɛ. Yenni tan biara te saa, gye sɛ nkwadaa a munnim amammerɛ na mopɛ sɛ mokura ti tan a, momfa mmra, na obiara nsuro tan a mode bɛba. Me papa woo me yɛ Asanteni o, ɔyɛ Yukuni. Me maame yɛ Aduanani, ɔyɛ Buroni. Na yɛdi adeɛ kɔ Akanfoɔ, yɛdi adeɛ kɔ Nna fam. Nti ne ma da biara da mote sɛ me kasa a, me kasa no sɛbe bono wɔ mu. Na bono no ɛyɛ kasa a ɛda nneɛma adi ma yɛhu sɛ. Akanfoɔ piesie no a yɛbaeɛ no, yɛnnie. Yɛ kasa mu na other tribes no nyinaa ɛsua kasa firiiɛ. Sɛ mo nim abakɔsɛm a. Nti asɛm a ɔreka yi, bi asi pɛn o. Menkɔ akyiri kɛse. Rawlings time na ɔwɔ vice president bi a ne yɛfrɛ no Akaa. Akaa duru bere bi ɔne NPP foɔ kɔyɛ alliance sɛ nka Kufuor de no bɛyɛ sɛ vice president o sɛ ɔde no bɛka party no ho sɛ mepɛ sɛ bɛtu. Saa berɛ nso na ɔsane yɛ vice president wɔ NDC mu wɔ Rawlings bere so. Enti Rawlings susuw sɛ Akaa bɛkɔ meeting wɔ NPP hɔ na akɔ meeting wɔ NDC hɔ. Enti asɛm a NDCfoɔ bɛdwene ho no ɔde bɛbrɛ NPPfoɔ. Enti saa na ɛteɛ deɛ a, ɔmfiri party no mu. Ɔnresigne. na na ɔnte aseɛ, ɔboo no. Ɛyɛ asɛm a ɛsiiɛ. Mommisa sɛ Edu Nketiah ne Babe wɔ MDC no mu a, wɔnim asɛm a meka yi. Ɔboo no titaa. Sɛ wontumi nkɔ tire mma tire. Ɛba saa a, wɔyɛ anoma kokonekone, wɔyɛ kurowi birawi. Wokɔtia anafoɔ a, na wɔabɛka n'atifi, wokɔtia atifi a, na wɔabɛka n'anafoɔ. Bi ne nea abɛtɔ hɔ a a yɛreka yi, ɛwɔ hɔ dada. Sɛ sɛ wofoo sɛ wonjoine Bono Regional House of Chiefs na sɛ wobɛkɔ Ashanti Confederation a, fa w'akonnwa kɔsi hɔ ne som wɔ hɔ, anaasɛ kɔ wo meetings wɔ hɔ. Asɛm wei yɛ asɛm bɔne. Ɛyɛ asɛm a ɛyɛ sɛ motwe ne sɛ Agyimam bɛdu sɛbe mprɛ duasa, ɔpɛ sɛ ɔsuae ko na ɔde ba Asantema no mu. Na ko no, mo ne yɛako mprɛ dodoɔ sɛn? Yɛako seven good times, ne nyinaa yɛdii mo so. Dɔmaman wɔ hɔ no, ɔkatakyɛ afiri fa, kɔ wo history mu na sua bibi. Nana Obiri Boahen, kɔ wo history mu na sua bibi. Sɛ Dɔmaman bɛgya Asanteman, sɛ wonim a, monkɔ ɔman channel na monkɔbɔ ntie. Dɔm ahene junior brother make the record straight or tell the true history of Dɔma Aduana. Dɔma Aduana bɔ ase more than 250 years ago ansa na Santeman Council no bɛfɔ me under Ɔsɛ Tutu the first with the help of Kɔmfanɔkye. na wɔbɛka Asanteman bom. Na Dɔmanman wɔ hɔ dada. Na Dɔmanman wɔ hɔ 250 years ago. Enti Asanteman no baa da bɛnda. Sɛbe, sɛbe, sɛbe mprɛduasa. Eduru bi a ɛma mmɔtɔfoɔ bi ka sɛ, Tete abadwemma berɛ, nea ɛrekɔ so nnɛ yi, sɛ saa ne ne tete wɔn a ɛkɔka a wɔde wɔn nkonnwa nyinaa kɔka boom a yɛfɔm asanteman kingdom no na wɔn nim sɛ sei ne ebesi sɛnea esi nnɛ yi a nka obiara ni hɔ betumi de n'akonnwa akɔka ho. Na tete abagyimi berɛ no nti no, nnipa andwene ankɔ akyi sɛ ɛbɛduru berɛ bi a mahempɔn mono a yɛde no bɛtua yɛn ano no abɛforo atena yɛn so na watutu yɛn afiri nkonnwa so sɛdeɛ wɔatutu Asanteman nananom ahemfo no. Nti ɔkatakyi afiri fa Nana Obiribɔ ahen. Asanteman adehyeɛ a mowɔ social media so, nsɛm na moka kyerɛ Nana Adwumabodu no, ɛnyɛ obi bia yɔnkodu no o. Waa nipa na wosɔre aba abɛgyina hɔ abɛka saa asɛm no, kyɛke w'abusua mu sɛ obi wɔ hɔ nea oduru sɛ ɔno. Yɛfa no nwoma no mu a, Obi wɔ w'abusua mu a ɔte saa? Mommɛbɔ obi din bi ntie. Yɛfa konwadie kɛseɛ a, obi wɔ w'abusua mu a ɔte saa? Sɛ ɔkatakyia afiri fa wowɔ mampɔn na sɛ mampɔn hene abɔ nkɔsoɔ hene anaasɛ abɔ mmeranteɛ hene a, na ne nkyɛ sɛ woyɔnko wafɛ ne ɔsan gye fɔɔ sɛ de agyemɔbadu dabi ne status no ɔsan gye fɔɔ ɔsɛ de yɔ agyemɔbadu ne status no ɔne santehene pɛ ɔyɛ paramount chief na mo no moafa ne sɛ ɔyɛ asante kingdom mo king ɛyɛ asante ma no mu nko ara sɛ ɔkɔbɔ obi man hene a na ɛne nkyerɛ sɛ Ɔyɛ w'akoa. Anaasɛ obi de n'akonwa ba sɛ bɔ no manhene na wobɔ no manhene na ɔkɔtena n'ase a, na ɛno nkyerɛ sɛ ɔresom wo. Tete no wɔn a yɛde wɔn kɔ nkoasom mu no yɛ wɔn a wokɔɔ ntɔkwa, ako, ano no wokyee wɔn, twaa wɔn hene ti faa no nnommum, na wode kuro no nyinaa bɛhyɛ w'ase, ne wo atu wo hene de akɔsi hɔ, te sɛ nea Ahafofoɔ Otumfoɔ bi na ne sɛ, ɛ, ɛ, m'abɛtwafoɔ na mede mo kɔguu hɔ. Ɛ, ɛ, ɛ, mede mo kɔɔ sɛ monkɔpɛ nam mmerɛ me. Yes, ɛyɛ nokorɛ. History no saa na ɛteɛ. Na saa berɛ no, na sɛdeɛ yɛka sɛ tete abagyim berɛ no nti, ama aborofoɔ andwene ankɔ saa. Wɔn nim sɛ yɛ wura ne da hɔ ne bɛbɛpɛ nam wɔ mu. Anka saa berɛ no na ɛsɛ nka wɔn ne wɔn ko pan wɔn firi hɔ. Bɛde nnɛ no, wɔn abɛbɔ ase awie Woyɛ wɔn dɛ wontumi nkreti ntɔkwa bi amma, but ntɔkwa a wobɛtumi akreti ne sɛ wobɛyɛ developmental projects wɔ wo kurom na wode agye dini. That's all. Saa nneɛma no na ɔsadwefoɔ a ɔse adeɛ yɛ adwumabadu ɔreyɛ a ne ho abɛyɛ ahi. Nti Nana Obiribo Ahene, wo history no a woka no, it's neither here nor there. Ɛmfa kwan mu. Sɛ Ghana constitution no ka sɛ anaasɛ Chieftaincy Act no so ma kwan sɛ sɛ National President yɛ retreat na sɛ ɛfata sɛ yɛbɔ obi manhene na ɛnyɛ National President ne bɛbɔ no manhene na mmom no Santehene ne bɔ manhene firi baabi a ne kyɛ sɛ wohyɛ n'ase deɛ a na neɛ sɛbe sɛbe sɛbe mprɛdɛsa wɔn a ɛyɛ chieftaincy act no ɛne wɔn a ɛdrɔ saa constitution no sɛbe wɔn anyi so wɔn adwene na nado a ɔyɛ president no ɔne ne ma appointment ofiri hɔ na sɛ president foforɔ baa wayɛ appointment ɔno nso firi hɔ no president foforɔ baa na wayɛ appointment Enti sɛ me meyɛ National House of Chief President na sɛ obi adu state of sɛ sɛ mebɔ no president na me me mema ne ɔman hene na sɛ mema ntima mfa ama na mmom otumfoɔ a ɔno sɛbe ɔte nkyɛn a ɔnyɛ national president no ɔtim bɔ a na afei national president no chieftaincy president no na ɔte hɔ sɛ te sɛbe na nea moyɛ no ɛmfa kwan mu ɛnyɛ mmara na ɛsɛ mo sesa no na yɛmfa as a layman point of view na mekasa no but mekasa with nimdeɛ with wisdom and knowledge Mekasa wɔ nimdeɛ ne adwene nyansa kwan mu sɛ, sɛ ɔhene biara duru sɛ ɛyɛ sɛ yɛpagya no ma no bɛduru Paramount Chief a, ɛyɛ sɛ National House of Chief President then nea ɔwɔ hɔ no, ɔno na ɛsɛ ɔtumi pagya no. Woyɛ regional a, Wontumi mpagya because regional minister ntumi ma appointment biara sɛi. Nti National House of Chief president no ɔne ne ɔpagya obi ɛbɛyɛ ne paramount chief na sɛ ne term of office ne twa mu a nea ɔbɛba no na sɛ obi nso status ɛduru a wappointe Na ɛnte saa deɛ a, na yɛkɔtuatua sika sɛ ma me mefata me duru. Na sɛ wofiri Volta region na ɔbɛbɔ wo Santehene bɛbɔ wo ɛ ɛ Paramount Chief wɔ hɔ a, wowia wɔ mɛkɔ Volta ɛɛ Regional House of Chiefs. Dabi da, ɛsɛ woba Santema no mu. Nea ɛwɔ hɔ no, sɛbe nea ɛtɔ asom a ɛfa nyansasɛm kwan so ne ɛno. Wontumi nkɔyɛ NDC ni ɛmmɛfɔm alliance with NPP, woaba NPP meetings, woakɔ NDC meetings, na sɛ yɛhwe wo baako ase a, Mfomsoɔ bɛn na ɛwɔ so? Nti Nana Jumabadu n'asɛm a ɔka no, wo a wonte aseɛ no, audio wei a mede aba no, tena ase ne dwene ho ne hwɛ sɛ sɛ ɛfata sɛ ɔka saa a, na asɛm a ɔkaeɛ no kyerɛ sɛ ɔde ntɔkwa ɛreba. Ɔkatagyafiri fa, woafeeli. Ɔkatakyie afirifa, mɛ wa fail one big time sɛnea wo kɔɛ demonstration a sɛbi wɔ agyapadeɛ bɛ tɔɔ abɔntene no wa fail nnɛ soso biom Nana Obiri bɔ ahene yi ma ka sɛ nea ɛwɔ me ne wo ntam sɛ wo yera firi me a me ne dɛ wo sɛ tam yɛ kɔ campaign kofoɔ tam ɛwɔ nkra nkwanta ɛne ne area wo yi wo coat de maa me sɛ me nhyɛ no saa aberanteɛ no me ne me kasa no nea ɛwɔ me me no ntɛm a ne deɛ me mmie so nti no ayɛ na me mpɛ sɛ nka ma no ɛbɛto kwan bi aso ti me sisrɛw nana me bu fɛrɛw. Mempɛ sɛ menya ɔkasatia. Na mfa sɛbe ɔsadwefoɔ a ɔse adeɛ yɔ Agyemong Badu nto tankuruwa mu sɛ da biara ɔbɛka asɛm a na wabɛka nta na waka asɛm foforɔ. Ahennie ɛɛdwene o. Ahennie ɛɛdwene. Na ne nsɛm a ɔka no nso, mommfa no sɛ sɛnea mohu sɛ ɔyɛ binom adwene sɛ ɔyɛ NDC-ni nti no ɔka asɛm a ne NPP-foɔ supporters ne mo abɛsom. Daabi. Ɔnyɛ NPP-ni, ɔnyɛ NDC-ni. Na mmom no, ɔno ne nim baabi a ɔwɔ. ɔnyɛ NPP ni, ɔnyɛ NDC ni, ɔnyɛ Akuadɔnkɔ ni, but ɔno ne nim baabi a ɔwɔ. Sɛnea sɛbe Predes anaa n'Asantehene toɔ no, obi ntumi ntaagye no sɛ ɔyɛ NPP ni, obi ntumi ntaagye no sɛ ɔyɛ NDC ni no, sɛ motie ne kasaa bi a ɔkaeɛ a, adɛ bere a sɛnea ɔman no mu yɛɛ den a nka ntɔkwa asi no, ɔno na ɛfrɛ Mahama kasa kyerɛɛ no sɛ yɛ sei. Nti ɛno nti ne kyerɛ sɛ ɔyɛ ndisini. Ɔnyɛ ndisini. Nana Addo yɛto aba wieɛ no ɔfrɛɛ no adɛ sɛdeɛ yɛto tia ma ama no yɛde kɔm no waba no wanyini ɔmpɛ sika nyɛ hwee ɛyɛ dini kɛkɛ ɛna wopɛ menim nea wobɛtumi ayɛ nti wokɔ no kɔyɛ no yie ɛnte saa Ghanafoɔ ɛbɛdu biribi wɔn de kɔm bɛto aba atia wo Ɛno ho nsunsuansoɔ no ɛba ɛ ɛ twenty sixteen mu ɛ ɛ twenty twenty no wɔn ho kwan ɛfa so a bɛto aba nti na ɛne kyerɛ sɛ otumfoɔ na se to aba bio nyam kɛse ɛkyɛ sɛ ɔyɛ npp ni dabi da. But ɛtɔ baabi a ɛyɛ sɛ yɛka nokorɛ a, ɛyɛ sɛ yɛ yɛfekyere yɛ se na yɛka nokorɛ kyerɛ nipa sɛ daabi o, nea woyɛ no ɛnyɛ, yɛnyɛ ne sei. Kasa tentene. Mfomsoɔ bebree wɔ mu. Bafo Kumiakye no dɔmaa aduanan ntuntum de hye kronkron. Mede ma no disɛm ebisia. Monkyɛ dɔmaa aduanan indiaspora. Monkyɛ audio yi ma obi biara ntie. Sɛ. Nana Gyimamadu ne nsɛm a ɔreka no, ɔnka n'abufuo soɔ, ɔnka ne bɔne so, na mmom ɔkyerɛ ka sɛ, baakofoɔ wontumi nkɔ Asantema no mu ma bɛnkɔbɔ wɔ akonnwa wɔ hɔ na wowie a woapagya akonnwa no afiri Asantema no mu de abɛtena bono. Ɛyɛ saa wobɛyɛ anomaa korɔ awi berɛ awi. Nti yɛmpɛ saafoɔ no bi wɔ hɔ. Nti montie audio yi mu nsɛm na momfa ntoto ho sɛ asɛm a yɛreka no, ɛyɛ nokorɛ, ɛte saa anaasɛ ɛnte saa. Meda mo ase ma mommɔ no tie. Ɛnyɛ ado.